gemaach hutt. Sven Clement, Dir hutt Iech als Piratepartei mat enge 15 Themefelder befaasst, déi vu Sozialem bis Europa-, Aussen an Asylpolitik ginn. Wat fir eng, komm mir soen emol dräi, géift Der do als déi eraussträichen, déi souzesoen d'DNA vun der Partei erëmspigelen? Also, mir hunn natierlech e Programm, deen eng Politik fir jidderee soll maachen. Mir probéiere ganz kloer ewechzekomme vun enger Politik, déi Nischepolitik ass. Mir hunn natierlech e puer Themefelder, wou mir eis definitiv méi als Expert gesi wéi aner Parteien. Mir hunn Themefelder, Netz zum Beispill.
Netzpolitik, alles wat Digitaliséierung ugeet, dat ass eis DNA säit der Grënnung. Do hu mer elo zéng Joer dru geschafft. Ech mengen, deen Terrain mécht eis och kee sou séier streideg. Mee nichtsdestotrotz, wann ee wëllt d'Politik veränneren, muss een Themen hunn, déi e breede Public uschwätzen an och Problemer benennen, déi et haut ginn. An déi Problemer, ech mengen, wann schwätze vu Politik fir jiddereen, dann ass dat e Schoulsystem, deen op jiddwerengem seng Besoinen ageet, dann ass dat méi Better an Altersheemer, do gesäit ee schonn, D'Spart vu ganz jonk bis al, dann Steierkreditter amplaz Geld a Geldleeschtungen amplaz Saachleeschtunge fir jonk Famillen, well et feelt meeschtens tatsächlech um Geld um Enn vum Mount. Doranner geet dann och eng Barêmeserhéijung fir d'Steieren an d'Ofschafung vun der Wittfraesteier mat an hier. Ganz kloer sozial Themen. A wa mer dann eis e bësse méi wäit an e modernt Lëtzebuerg wëllen eraversetzen, ass e grousst Thema natierlech Cannabis ze legaliséieren. Do ass en éischte Schrëtt an der Chamber gemaach ginn. Leider hu se do den Norde komplett vergiess, well scheinbar kritt een hanner Ettelbréck awer kee medezinesche Cannabis herno. Mir brauche méi Wunnraum, e Wunnraum, dee muss iwwer Lounen zougänglech ginn an uschléissend iwwer Mietkauf kënnen als Besëtz och verierft ginn, datt mer do wierklech och en Opbau hunn, datt mer eng Beweeglechkeet an de soziale Schichte kréien, déi an deene leschte Joren e bësse vergiess gouf. An dann e fairt Lëtzebuerg, e Lëtzebuerg, wou jiddereen säi fairen Deel bezilt, ob et de Stroossebenotzer ass, wou mer d'Benotzung vun de Stroosse wëlle besteieren an net de Besëtz vun engem Auto iwwert eng Autosvignette an d'Ofschafung vun der vun der Autossteier an deem Sënn. Mir wëllen den Déiereschutz stäerken, well och. Dat gehéiert fir eis zur Fairness, fair sinn zu alle Liewewiesen an eis Sprooch als Chance gesinn an net als Risiko, dat heescht Méisproochegkeet fërderen, gläichzäiteg awer och d'Lëtzebuergescht stäerken, andeem mer jiddwerengem d'Angscht huelen, d'Angscht huelen net verstanen ze ginn. Dat geet bei eis net iwwert en Zwang, wéi bei verschiddenen anere Parteien, mee bei eis soll dat positiv sinn, dat heescht, mir wëllen All Sprooche stäerken zu Lëtzebuerg. Mir wëllen, datt zum Beispill a Spideeler Iwwersetzer sinn, déi jiddwerengem, ob e lo Lëtzebuergesch brauch, Franséisch oder Däitsch brauch, hëllefe fir säin Dokter ze verstoen, ouni datt deen Dokter nieft senger professioneller Formatioun, wou e sécherlech ausgelaascht genuch ass, forcéiert gëtt, dann nach eng Sprooch ze léieren. Ech mengen, dee Programm, ass vill méi vast wéi déi dräi Punkten, déi Dir elo ugeschwat hutt. Ech profitéieren awer ëmmer gäre fir ze weisen, datt et net, datt e politesche Programm sech net reduzéiere léisst op dräi Sloganen, mee datt et wierklech inhaltlech Auseneesetzunge bedarf.